Adishatz a totis e plabenguts per iò nauèr vidèo. Auèi la question qu'ei la seguenta, coma hèi per convertir mes uras? Alavetz qu'ei iò basta question e auèi que vam tractar sonque de las mesuras de nombres entièrs. En realitat qu'ei a diferentas unitats de mesuras, que pòt concernir la massa, la longor, o las contenàncias, l'unitat de referéncia per la massa que son les gramas, per la longor que son les mètres e per las contenàncias que son les litres.

Ath que podetz véder aquiu, que podem hèr un grop, lo grop de las unitats de referéncia, le grop de, dos hecto, hectolitres, hectomètres, hectogramas, le grop dos centi, le grop dos mili, le grop dos deci, le grop dos quilò e le grop dos deca. çò qui balh au fin finala, tudum, un beròi tablèu dambe l'unitat de referéncia qu'ei pla au miei per pla la reperar e après que vam passar a las unitats qui son mei pichòtas a dreta que son le decigramas, decilitre e decimètre, per vos raperar que deci ei mei pichòt que podètz vos brembar que dins deci que i a le i de pichòt. Après que i a le centi, gramo, litre o milli, centi, centimètre, perdon, e enfin de milli, milligramo, millilitre, millimètre. Quand m'estrejaratz en CMU o m'estrejatz en CMU just dejà l'escritura decimala, que sabetz qu'aquiu qu'ei le detzen, de l'unitat, aquiu qu'avèm les centens de l'unitat e aquiu qu'avèm les milens de l'unitat. Que vam passar d'ar au costat de las unitats, las unitats de mesura mei grana que l'unitat de referéncia, qui son le decagram, decalitre, decamètre, damb le A de gran, e contrariament au I de petit, A perdut. Après que i a le l'hecto, hectogram o hectolitre, hectomètre, en occitan que s'escriu dambe un e, mès aquiu qu'utilizam l'escritura universala, qu'escrivèm pertot atau hectograma, e enfin que i a les quilogramas, quilolitre o quilomètre, e que cautève saber que le quilolitre qu'ei hèra pauc utilizat, mès qu'existeish, doncas que vam botar a le son pichòt, non aquiu! Que contunham? Per utilizar un tablèu que cau pla conéisher las egalitats. Abans aquò que cau pla se prembar que botam tostemps sonque ua chifra dins la colona. Quand volem passar dos decamètres au mètres, que boti le nombre de decamètres dins la colona decamètres, aquiu qu'ei 1, e qu'après, òp, que pòdi ajustar le 0. Efectivament, un decamètre que hè un mètre. Dètz mètres, perdon. Si vòli passar aqueste còp d'ectomètres a mètres, normaument qu'avètz comprés qu'ei la madeisha manèra que me placi dins ectomètres que boti la quantitat, un, e après que vau ajustar lèth zeró per balhar cent mètres, un ectomètre que hè cent mètres. E enfin que vam passar de quilomètres a mètres, aqueste còp non m'augment, que sabètz! Ò, efectivament, tot simplement un quilomètre que hè milomètres! Que passam a a d'aqueste règla, quand passam d'ua unitat de mesura a ua mesura mei pichòta, de quilomètre a mètre, quilomètre qu'ei mei grand qu'ei de costat esquer, qu'ajustam un o mantus zero. Perqué? Tot simplement pr'amor en hèit que'm cau mila mètres per hè un quilomètre, que vau hè un quilomètre còp mila, un còp mila que vai a mila. Un ectomètre que hè cent mètres, doncas que vau botar la quantitat en ectomètre, còp cent, que hè, qu'ajustam du zero per aquò. Seguida. qu'ei tanben possible de passar de decimètres a mètres, doncas aqueste còp que passi d'ua pichòta unitat a ua unitat mei grana. Alavetz coma veuré aqueste còp qu'ei un pauc mei complicat, espiatz çò que se passa que vau botar un zero dins les mètres, les mètres qu'ei la miei unitat bisada, e après que vau ajustar aquesta Virgula. Aquesta virgula qu'ei efectivament l'escritura decimala que vedètz dins la nòsta règla aquiu, que i a ua règla de un mètre totau e jo que vòli saber quantiá de decimètres, que i a 10 decimètres que podèm comptar amassa, un decimètre, dus, tres,

Per passar de centimètres a mètres, coma vau hè ma d'aisho causa que vau botar du zero aqueste còp per arribar a l'unitat visada, le mètre, e que vau botar la mieu virgula, le centimètres, que son les centaines de mètres, doncas quand la dusau plaça après la virgula. E que podèm balhar aquesta règla, doncas, quand passam d'ua unitat de mesura a ua mesura mei grana, qu'ajustam ua virgula après l'unitat bisada, e qu'ei plan dit après l'unitat bisada, la virgula que va après les mètres. Plaça, mesuras, que manco la cedi jo au se, mès n'i ei pas dins la milhor escritura, doncòs qu'ei atau. Que raperi qu'ei per les nombres entiers, pas les nombres decimaus qui contenguen ua virgula e ua partida non entèra. L'exemple des 370 mètres, alavetz qu'as jo idèu dejà Que soi dins les mètres, doncas aquiu que vas botar le 3, le 7 o le 0? Responsa, Aquiu. Que vos vau balhar un pichòt calcul, mès que vas que va un pauc vos pèrdre si n'ètz pas au clar. Èm hèi 370 au mètres, que son 300 mètres, mei 70 au mètres, çò qui balha coma l'auem vist, mei. Haut, tres cents que balha tres ectomètres e setantomètres que va balhar sèt decamètres. Pichòt exemple, si n'avètz pas trobat la responsa qui cau, dambe l'exemple de tres cents setanta qu'anicòs pas mètres, que vatz plaçar le nombre atau? Non, que vatz le plaçar atau! le tres dins las centenhos, le set dins las detzènhos e le zero dins las unitats, qu'ei la madeisha causa, òp! aquiu, le zero qu'ei coma si diguem 370 unitats, le zero, le zero que va dins las unitats, aquiu l'unitat qu'ei le mètre. Òp! que passam a la seguida. L'exemple de 605 decimètres, que vos deshi cercar tot sol, que soi plan dins les decimètres, doncas aquiu, qu'ei çò que vas botar aquiu, mai les 5, mai les 6, qu'as raso, qu'ei les 5, pr'amor dambe le calcul que vedèm, 605 decimètres, qu'ei tanben 600 decimètres, mei cinc decimètres, siò sièis mètres e cinc decimètres, sièis seis cents decimètres que va que vau auer besonh de sei sièis uh sièis règles entèros. Enfin, convertir mesuras. L'exemple de 370 mètres convertit en decimètres, qu'èm cau tostemps plaçar corrèctament la milhor mesura, qu'ei pr'amor d'aquò qu'ei hèit un chapitre sus plaçar las mesuras, e après que vau dins les decimètres qu'ajusti le zero, perque ajusti le zero pr'amor un mètre qu'ei 10 decimètres, doncas que vau hèir le calcul, 370 còp 10. L'exemple de 370 mètres convertit en millimètres que placi la milhor mesura en mètres e après que vau ajustar pas un, pas dus, mas tres zero perque pramo un mètre qu'ei 1000 millimètres doncas que vau multiplicar 370 per 1000. e que balhò 370 mila milimètres e l'exemple adarò d'ua mesura mei grana que l'unitat de basa qu'ei en mètres e vedèm que l'ectomètres qu'ei mei gran coma vau hè coma avètz vist totara que vau plaçar ua pichòta virgula aquiu après l'unitat bizada qu'ei en ectomètres Normalament, si avètz plan comprés, dempuèi la debuta quand passi de 1 quilomètre a 1000 mètres qu'ei dejà ua conversion en hèit, coma quand disi que 1 centimètre qu'ei 0,01 mètre qu'ei tanben ua conversion. Anem, qu'ei acabat e que vam passar a la conclusion. Per convertir mus mesuras, qu'utilisam un tablèu damb es sonque ua chifra per colomna, que cau plaçar las mesuras corrèctament, pramo la conversion que va dependre d'aquò, que i a règlas de conversion peus nombres entiers qui son Quand passam d'ua unitat a ua unitat mei pichòt o que vau ajustar un o mantus zero, e si passi d'ua unitat a ua unitat mei gran o que vau plaçar ua virgula après l'unitat visada. E atenciu, las règlas de coversion ne son pas las madèishas pels nombres decimaus e que serà dins ua auta naue robidor pr'amor que hè ja 11 minutas E qu'ei de moments de vos de vos deishar. Que vos soueti ua bona fin de dia, que vos mercegi d'aver espiat aquesta vidèo e que vos soueti ua bona fin de dia. Alèu!